Ааккыт ким диэни, ааккыт суолгут ким диэҥҥитий?
Алексеева Елизавета Егоровна.
Хас сыллаах төрүөккүтүй? Тыыча тоҕус сүүс отут икки.
Ханна? Арыл итил Быҥа нэһилиэгэр Арылаах диэн учаастакка.
Арыылаах иһирэ, арыылаах илбэҥ иһирэ буоллаҕа дии. Илбэҥ иһирэ. Ити онтон бу илбэҥэттэн бу Лукачааны хаһан булбуккутуй? Хасыллаахха.
Мин илбэҥэ хаҥа пенсионнан ананан келе сылдьаммын дьэ икки сыл кэннэ үлэлээбитим. Үлэлэли олордохпуна пенсия тиийбэт, эмин үһү туох тиийбэт этэ оһаҕын. Янан Бу Лөкүчөҥҥө онно причетный участок кэһэбит сайдаан олордохтуна Лөкүчөҥҥө бараҕын диэн приказ кэлбитэ уонна писарь декретнай отпускаҕа барар онон ону аныыбыт беременна диэн. Ону тыйыта тоҕус сүүс биэс он тоҕус сыллаахха кэлбитим бу Лөкүчөҥ.

Кэрэ оҕотун эбанык диэн булар буоллаҕыт эһиги ол аата аҕыһыан мутун ааспыт дьон булар буоллаххыт дии. Ол иһин дьэ биир ыалай киһи үйэтэ булар буоллаҕа дии. Онон биир үйэни олорбут дьоннор историяҕа Олохуйан олоот дьоннор олороҕут. Онон иһи оҕо сааскытыгар кими өйдөөн хаалбыккытын бүгүн ыйытаары саамай биһиги интириэһиргиир темабыт олоҥхоҕананар. Былыр олоҥхоһуттар бу Илбэҥэ Лөкөчөөн диэкинэн олус уутуйан үөскээбиттэр диэн номох баар, кэпсэл баар. Ону иһитиннээҕи ааттыаххытын этэй, дьону бастаан биһиги оҕо хааскытыттан саҕалаан хайдах олох этэй оччолорго, сэрии ыар сылларын хайдах эһиги этэҥҥэ аһарбыккытый, ол бу иһигэр дьэ кимнээҕи өйдөөн хаалбыккытый, уонна ити биһиги интриһиргиир темабытыгар олоҥхоһуттары көрөр этигит дуо, кимнээх этилэрий, хайдах ыллыыллар этэй дьиэтэ курдук бэйэҕит тугайдыыргытынан кэпсииргит буоллар
кэпсиибит оттон мин дьонум холкуостаах этилэр дьоммут аатынан тыып аhaa тыйыт аҕам Алексеев Егор Николаевич диэн киһитэ Онно-манна кини били былыргыга туох үс-түөрт кылаас үөрэхтээх эбит. Бэдьиэстээх тиэхэркэ кэлэн үөрэммит. Уонна өссө үөрэҕэр сүрүн иһин хоһуруу ыйытар гыммыттарын били кыллыбакка барбатах. Уонна нууччалыы наһаа үчүгдүк бэритэ кини ол иһин нуучча дьоннор эҥин табаарыстардаах буолар ити куорат сирдэргэ видеоҕа бардыын Дьокуускайга бардыын оттон инньэ гынан кинини холкуос туохха холкуос наадатыгар чэ Дьокуускайынан ин бүлүүнэн ыытар этилэр кэпсэтиннэрэ уонна чэ Сахаҕа сыллаттара буоллун, оҕо сүлбэтэ буоллун, кинини кытары эмиэ үстүөт буоланнар сүөһү үүрэн Дьокуускайга алданынан ийэм барар этилэр. Дьэ аҕам онно кэлдэр этэ. Оттон ийэм Алексеева Добна Васильевна диэн. эмиэ кини үйэтин тухары эдэр аатыттан доярка ыанньыксыттаабыта пенсияҕа тахсыар диэри уһаҕана холкуос ити кэлин сопхуос буолбута оннуттан кини туох эмиэ үлэһитийбэккэ дояркалыыр этэ ол үөһэ үс-түөрт доярка үүтүн сеппредателга эритэрэр этилэр онон үлэ бөҕөтө биһи-түөрт уон икки оҕо төрөөбүтүттэн аҕыс оҕо өлбүт олох ыараханыттан оттон биһи түөрт буолан хаалбыппыт олоруттан көрө-көрө ыанньыксыттыыр иһин уонна итин иһин

Узай обществоҕа председателэ сылдьыбыта. Диэн пенсияҕа олорор. Биир быраатым Алексей Николай Егорович Новосибирскайдааҕы эмиэ тыа хаһаайыстыбатын туоҕан институтун бүтэрэн баран эмиэ дойдутугар ити оройуоннарга кэлэн үлэлээбитэ. Эмиэ кини спортсмены тустугунан иһин дьарыктанан эмиэ бэйэтин ыйааҕыныгар пермай медсыналар эбит. уонна мин Якутскайга орто оскуоланы бүтэрэн бараммын хойут биэс сыл үөраарбар Паня Пашнин аатынан эт онно үс сыллаах писарь писарь писареское отделениетыгар киирбитим. Ити хас сыллардаахха?

Ол фельдшер хомунан олорор договора туолан, онон хата оруобуна дойдугар ыытарбыт. Эбэс бастаан миин онно ыытымаҥ диэбитим даҕаны туох айбыы дойдугар барыахым барбатым дуо диэн анаа кэлбиттэр ичен прикаструйун онно дойдубар кэлэн биир уончатта ыллаахха илбиҥэҕэ үлэлээбитим Онтон эмиэ бу Лукичевҥа биэксэл суох диэн биир уон тоҕус сыллаахха приказ сурук кэлбитэ. Онон онтон ылата манна олоҕуран олоробун. Аны пенсията кыахпар диэри тон кэпсэтээбитим даҕаны акушеркалаабытым даҕаны ыарыһах ону эмтээн ис куойкалаабыты бубалыа ону төрөөччү баҕа барыта манна оҕолонор этилэр куоракка барыы диэх оҕо эти Ону сөмүлүөт да ырыыта суох этэ. Массыына да суох, массыына да диэни билбэт эбит. Онтон атынан тэнки сылдьабыт. Сүөһү пиэрмэлэрэ учаастагынан ыраах мунчулуу күһүнэн, түөттүү биэстии күһүнэн тарҕанан олорор этилэр. Ханна сүөһү аһылыга баар сиригэр сүөһүнү аһатар сирдээх улуобунай сиргэ онно көһөрөн олордор этилэр. Элбэх бакыр оҕолоох ыаллар дояркалыы бараллар, от тиэйэ бараллар. Онон ыарыйдахтарына дьол уончугу көһүнэн тайаатар дьоҥҥо хайын ыҥыыр атынан, кыһын сырҕалаах атынан ыйдьар этибит эмэлөттөр. Ыраах. Оччолорго оттон Эн-том игин отой-уохтуу илиһин бар да дур Эн-том баар этэ Ол да даҕаны ону ыҥыырдаах айан куораттан баран туох наада эрэнтин ырданаҕылар этим Кыһын сыарҕалааҕытына Оҕолонор
дьахталлар иһин этэҥҥэ быыһанааччылар үчүгэй отон барытын көрөҕүн этэҥҥэ үчүгэй көнө буолар этэ уонна бары этэҥҥэ туохтук оҕон субучай буолбатаҕа ото ити поселектэрин кинилээн хааллаҕына мин бу кыралиилээн буоламын оны сразу илиилээн ылар этэ уонна били хамсаны үлэлии сылдьар буланнар бэйэлэрэ даҕаны чөл доруобуйалаах буолаллара буолуо ээ үчүгэй баатыр уолун оллор кылбардык кылбардык ити аныгы курдук

толорон иһэҕин ыарыһах ыарахан ыарыһахтарга бараҥын эм тоҥу барытын аҕалаҕын ырда эми үчүгэйдик биэрэллэр туу көрдөрбүккүн билиэр эм тиэк этэ инньэ гынан куруук эм паар буолар
ээп онтон дьэ төттөрү эмиэ оҕо хаспытыгар эргиллиэххэ

Оны холобур туохтар ааһап диэн киһи баар этэ оҕонньотор ааһап Ньукулай. Ньукулай Ньукулай. Ньукулай Ньукулаевич дэ. Э, кырдьаҕас оҕонньор этэ оҕана. Ол туох ыалларга хонор идэлээх ыаллар онно хонаһытан көмүлүөк оһоҕонньыгар көхсүн ититэн олорон хаманнык хаманнык олорон дьэ оҥхолуур этэ ити Тарасов Горнай киһит бэйэтэ төрдө Горнай киһитэ да оччолорго иһи хас саастаах этигити

олорон өлбүтэ буолла. Онтон ол сиэнэ буоллаҕына бу Илбэҥэҕэ оскуола дириэктэрэ Тарасова Уонна
уола эмиэ Бүлүүгэ туор үлэһит дии Тарасов.
Тарасов Николай Николаевич уола өлбүтэ эмиэ ыраатта. Ол уола баар дии.
Оҕонньорум.
Бу Тарас Николай Николаевич сахалыы аата ким диэн эбитэ буолла? Хос аата диэн. Чөрөкөөт диэн.
Чөрөкөөт.
Чөркөөт? Чөрөкөөт.
Чөрөкөөт. Чөрө диэн.
Чөрөкөөт. Чөрөкөөт диэн төрөөбүт алааһын иһин аатынан болоро буолла. Оннук буолла.
Солоҕоон духаннык. Оля онтон кэлбит.
Аҕата олоҥхоһут буолла. Тарасов диэн били олоҥхоһут баар деликов Киниттэн чоҕуна удьуор буоллаҕа дии. Эһиги истэргитигэр ханна олоҥхоһута ыалга олорон буллаҕа дьоттон ыал ол көмүлүөк оһоҕор көхсүнэн олорон олоҥхоло буоллаҕа дии. Ол ыаллар ыалларга хонна сылдьан олоҥхолуур. Биһиэхэ кун пиэрмэ тиһэх олорбуппут биһиги. Онно кунун олорон омоклообутун истибитим. Киһи төһө элбэх этэй онно? Бу пиэрмэ үлэһиттэрэ эмээхситтэр дояркалар элбэх этибит.
Хөбүлээн дьэ мусталлар. Аа, үстэн олоробут, уһугут тотто. Чайникка чай өрөрө, дьоммут чай кутан берэллэр аата. но иһин дииллэр ити ноо дииллэр
отон
мин еме ме ханна да биллибэте ахынаҕа то уһаанганна че ханнык баары оҥко сыанаҕа оҥкулаабат этилэр уох аны ийэҕит эмиэ оҥкулур дада мин ем ону биллээ дэтэ киэн кирке оҥко дьиэтин иһигэр буоллун ким алексеева долговна васильевна

Алтан хас сыллаахха өлбүтэ диэтигитий? Аттыгынаах сыллаах өлбүтэ.
Кини оҥон холуурун эһиги бэҕэҕит иһиттаххыт Уу диэбит. истэ.
Уһаҕана оскуола ото бөҕө олорор да биһиэхэ ыраах учаастактан кэлэн уһаҕана итиннээт оскуолаҕа уоҕа этэ. Инэҥинэн ыаллар оҕолоро кэлэн элбэх Инньэ биэс кыл таах тиийэ оҕолор олоро эрэллэр. Bunu күчүөнтэн үөннэ киирэллэр. Манна оскуола уоҕан аҕа. Олор эмиэ аймахпын иним чэ биһиэхэ олорор этилэр. Олор бары эргээн нахан истэр этилэр. Биһиги эмиэ ыстуол онтон мантана алаала хаха оҕон көмүлүө иннигэр ниэмитин тула олорон кээбит. Олоҕулар бары олорон кээһэллэр. Кинигэ баар этэ.
Буллар.

Тука мне оҕоох сырдык баабыл. Оны түүнү бу хэнньэм наһаан тилэһир киирэтэ. Үөрэҕэ куоҕата. Уонна хэттес кылааска үөрүнэр бииргэ төрөөбүт быраатын уола бар этэ. Педро Петр Алексеевичтен. Ол наһаа чабырҕах курдук ааҕаны иһиннэр этэ. Ону барытын өйгөр хатаан хаалар Ону дьоннор өйдүүрэ өйдүүрэ память эбэт диэннэр дьулайар этилэр онно олорор дьон. Ол аата кини Хассыныгар олоҥхолуурун. Ол түһэрэн учурбатык он истибитин түһэрэн олоҥхолоон биэрэр. Хассыныгар олоҥхо. Ону куолаһа хайдаҕытый? Куолаһа наһаа үчүгэйдик бэритэ ол биһи куолаһа үчүгэн куоҕанан араарын оҕолор билбэт этибит. Онно оҕонньоттор эмээхситтэр били хос сыһыары турар балаҕан баар этэ. туох завороткалаах уна киирэтэ хаайдан бар ити ол пиэрмэ дьиэҕэ хас да дьукаах мунна олороллор ити онно ол дууна куолаһа наада үчүгэй эбит дииллэрин истэр этим ийэбин дууна диэн атыыр этим
ото бэйэтэ ол истибит олоҥхотун өссө кэҥэтэн тылын байытан оннук олоҥхолун олоҥхолооччу булу да Ото куруук уну өйүгэр тутан хаалан бириэмэ-бириэмэ
оҕотоҕун да олоро. Үлэтэ үлэлии үлэлии.
Үллэһидээччи. Үлэтэ да хуо, үлэтэ да бокуйа хуо, күҥҥү түөттэ доярка ынаҕыыллар, күҥҥү түөттэ.
Ону хыдьан эрэн ыллаабаат, киэһэ күмньэ хоһоҕоннигэр ыллар. Хороҕор. Ону да көннөрү олорон эрэ ыллаабат туох, этэрбэс оллор олорон, адьахай уус этэ истэнньэ. Истэнньэ, вот.
Ийэм.
Истэнньэ уус диэтэ. Уһаҕана маҥаһыҥҥа да хотуобай таҥас суох. Хаччылары да суох. Онон барыбытын ити үөһэ тириитин туохтуур.
Хатара уурар, түүтүн буоллаҕына тоҥмутун кэннэ кыһыаҕынан кыһыахтыыр. Ийэм тобуктаан олорон таайдьа кыһын. Таһылгыҥа иһитэр уонна талкыга имитэр. Бурдук талкы баарга буолар. Онно биһиэхэ хороҕор туттаран эбитэр, хороҕор бэйэтэ туттаран наһаа үлэһититтэн дьулайар этилэрийэбит. Уонна барыбытыгар этэрбэс тигэрит. Хорҕотун саары этэрбэс, хара этэрбэс хараҥ ньаакынар этэ
хайдаххарардары буллуҥ сиргэ буора хаар этэ мин көрөрсөм тимир күрдьэҕинэ ол иһигэр кыра мастороттор этэ буруо таһаарар этэ онно бурдук ыйыыр этэ тириини Чоҥнох раадан хаалар. Онон миэхэ кыргыттарыгар хаары тирбэстигэр этэ. Туох наһаа үчүгэйдик тигэр этэ. Онно туохтабыс зайдир это туоҕа билетигэр. Оттон уолаттарыгар сааххай өҥнөөх гынар этэ миэчэкэйдэҕэр. Тирии тириинэн сылдьыбат этэ. Иннигинэн бары этэрбэстинэр этим. Ону ол дьуккаахтара баара дуунар үчүгэйдик титигээр диэн оҕолоругар кыайан тикпэт эмээхситтэр ымсыырар этилэр ийэҥ Домнова Васильевна бэйэтэ сахалыы ааттаах ата да сахалыы аата оччону итинник Алексеева Домна диэннээх дьонно дуулла диллэр
Киһибэр Зуна диэн атыытыгар.
Онтон ити бастакы киһибит төннүөххэ эрэ. Ити Тарасовтар. Бу Тарасов олоҥхоһу биир киэһэ олоҥхолооччу дуу, или бу бүгүн бүтэрдибит, онтон аһылгыытын хассын диэн буолааччы дуу? Онон баран баран хабар. Атын ыалга барар буоллаҕа дии. Онтон хаан эрэ күлэн эмиэ олоҥхолуур.

табаһыт марта табаһыт кэм туох буоласта баас диэхпэ мадьукула мадьукуласта мадьукуласта
уус тыллах уус тыллах уонна биир киһи олороругар уһуннук олорор
хаста күндү или биир киһини хаста күн олорбот биир чааһынан эҥин үөрдэҕинэ көттөҕүн олоҕу этэ уонна былыр сэрии кэнниттэн бырааһынньыктарга оҕонньоттор ылан кутааччыбыт кыра кыра
ханнык оҕонньор өссө билэҕитий дьаакыбылап Яакып Дьаакыбылабыс буһуку диэн оҕонньор яковлев яков яковлевич да олоҥхолообот этэ олоҥхолуур этэ ким диэн
хос ааттааҕый буһуку дии

Мин оҕо сылдьан дьээбэлэммин тириилэргэ уһумат ыҥыра артаххаҥҥын үҥкүүлүүр үһүбүн сүүрээн кэлэн инньэ диэтэхпинэ аахасаанынан үҥкүүлээбитин такка көлүдүөргэ такка
оҕолорго чүө баҕайы дии оҕо баҕайы дии
ону көрө сорунньа дии

Былыр уонна туох диэн обуостаахтар ааһаллар эти. Айан дьон обу ньурбалар, сунтаардар үөһэ бүрүллэр, кэбээйилэр. Ат ат сырыыта таһаҕастаах алдаҥаҥын туохпа тааҕа эти үөдэн арыйна бүтүннүүт онно массыына диэҕэ табакка диккин Онно эбиэбийэҕэ хоноллор. Оннору ааһына дьоннору ааһаллар. Үрүөһэт-таҕына, лоҥхоһыт-таҕына, остуоруйаһыт-таҕына. О кэпсээ, кэпсээтилэр киэһэ.
Бу буһуку төрдөг олох ханнааҕы булан лөкөчөөн буллаҕа дии. Уох.
Бэҥэ туол учаастак. Туол диэн ба.
Аа. Онно үөскээн. Ити ил бэҥэ бөһүлэҥиттэн икки көстөөх ит. Хин биирдэнэ хире буллаҕа.
Олор ол кэпсээннэрин устуоруйаларын истэрит биһи. Ол областаахтар. Араас талааннаах дьон бааллар баар буолааччы
Сабуя Ковлев Яков Яковлевич диэн интэриэһинэй баҕайы диэн. Тоҕо буһуку диэн аттаммыта буолла? Билбэтим тоҕо буһуку диэн атта.
Кини олоҥхолууллар дьоннор эми бустан истэр буоллахтар ити. Истэллэр. Эми ноо дииллэр дуо? Диэн хас
хас тугуннар олоҥхолооччу көрө-көрө Бырааһынньыын. Дьонно хайгыыллар. Куолаһын.
Эргэн истэллэр. Оҕоларын.
Онтон бу буһуку олоҥхолууругар ити оруолларынан куолаһын ыраастаан уларыта уларытар этэ дуо? Уларытар курдук гынар. Һырайан хараҕын эмиэ маннык билиби артыстар курдук эмиэ уларытар этэ дуо? Оннук быйты өйдөөн көрбөт. Куолаһын эрэстэ. Дьон элбэҕин. Отобу Тарасов олоҥхоһут олоҥхолууругар куолаһын араастаан уларытар этэ-бөтө холобура дьэ абааһы кыыһа
Уйаармах буо абааһы букатыыра диэн бу буһуку олоҥхоһут өссө ту холобура уу син буолара було да мас ууһа тимир ууһа им булаллар эбитиит олоҥхоһуттар булар

Биһиэхэ манна бу испиисэктээхпит. Ирбэҥэ киһитэ баар эбит бу Лыксыйык Хөдүөт диэн. Кинини билэҕит дуу? Ити былыргы киһи. Аа, былыргы киһи?
Бандьыыт буолан иннинээҕити. Кыылла. Биһи билбэттэр өлбүтүнэ. Аа, көрбөтөхпүт.
Сураҕын эрэстим.
Наата уһураҕынан туох диэн кэпсииллэрий?
Үлэлээбит, эбиэттээбит хайа.

Олох былыргы киһи диэн холобура кини бандьыктааһын иннигэр буоллаҕына төрөөбүт тыла тыһыынча аҕыс сүүс тоҕуһуон аҕыһуон сыллар буолуон сөптө. Оннук буолуо.
Эһиги төрүгүтэ кини уһук буллаҕа дии.
Уһук. Уже өлбүт буллаҕа дии. Баран барбыттан барбыт хайаабыт.
Чэ, хаһан өлбүтүн иһин билбэккит. Билбэппит.
Ээ, сөп. Бу Максый, Максыйык диэн киһи толороото, нууччалаата ким диэн эбитэ буолла?

Онтон бу маннык диэн киһи баар эбит. Эмиэ нууччалыы аата суох, оппуруоха диэн. Кими илбэҥэ киһитэ.
Оттон аата фамилиятын ким булуой? Эмээх. Ол иһин нууччалыытын ити билэ сатыыбыт. Эмээхсин бу.
Эмээхсин.

Онтон туохха төттөрү бар Кэбээйигэ бэйэтэ. Онно өлбүт илэм кырдьан. Манна биир көстөөх илгэ кулбулаах тиэһит олорбуттара. Оҕонньордоох эмээхсин. Оҕолоро уоҕай туһаҕына.
Кини олоҥхолуурун истибиккит ту?
Олоҥхолуурун олохпун былыргы киһи.
Хаҥатыҥ итэҕэйэх оҕонньор этэммин биирдэ өйдүбүтүм. Эмээхсинэ буолла үрүнэ өйдөр Ивай эмээхсин этэ. Дьиэҕэ турарбах дьиэҕэ кирбиппэр кулбалааху утары үрүннэн кэлбитэ.

Онтон Ньэгэбил диэн киһини Никифоров туһунан тугу билэҕитий? Ону баҕас үөрсэ билэрин.
Бэҕэһээ кэпсээбитэ эһиги өссө тугу эбиэххитин сөбүй? Мин хара кыысаҕата.
Никифоров.
Толору аатытым диэн этэ.

кокуостаахтарын
сүүс биһиги билэрбит Мариялар. Иккиэ Мария диэн ааттаахтар.
Аманааска туһунан тугу эбии кэпсиэххитин сөбүй? Биһиэхэ Аманааска туһунан син баар эрээри ол да буоллар эһиги өссө тугу рентреҥнэйэ эбии этиэххитин сөбө буолуо. Аманааска Ксенофонтов
Алексей Дмитриевич. Алексей Дмитриевич ыаллары кэрийэн олоҥхолуур эбит. Истибиккит да кинини? Ол олоҥхолуурун истибэтэхпит. Ол сиэнэ кыыс олорор манна туох учуутал. Алексей Кемдян, Харлампьева Анна Егоровна. Ите манасты очонно олоҥхолуурун истибэтэхпит да?
Туох уу сигин диэн кэпсииллэр да да?

Кинини удьуордаан оһуохай олоҥхолуур киһи баара эбитэ дуу?
Уола испит диэн олоҥхолуох курдук этэ. Ол эрдэрбит.
Испит диэн кэспэйэ.
Ким диэн хос ааттааҕый? Ксенофонтов испит диэн Алексеевич. Олоҥхолуох курдук. Ыллаачча этэ.

Ол иһин кыратык толонкулан аспыт дьоннор эмиһин биибелиэҕэ хурка киллэрэбит. Холобура эһии аатын эмиэ обязательно киллэрэбит. Билэттигит. Канада тахсыбат этэ гынан баран манна дьиэтин иһигэр оҕоҕун тулалаан олорон иһитиннэрэр болан кинини олоҥхоһут диэн киллэрэбит. Ол пиэрмэ үлэһиттэр эмээхситтэр оҕонньоттор имбирисэллэр этэ. Уонна ол оҕолор оскуола олорбут оҕолоро устул бөҕөнү тобуктаан олорон дьэ өрө көрөн олорон истэр эт. Уонна хах оҕону оттотто ол үчүгэйдик ааҕан иһитиннэрэр уолга чай кутан биэрэбир түүнү быһа ийэм истэр этэ. Үөрэх буолан баран аахтаран истэн наһаа тохтуурите уонна оны устуориялыыр олоҥхолуур атылата кини били айылҕалаах буоллаҕа көннөрү киһи эбитэ буолла күдээринэ көннөрү истиэр этэ буоллаҕа онтон кини туоҕара баардаах буолан истэр бэйэтигэр иҥэринэр уонна онтон эмиэ кистээн маннык таһаарар өйүгэр хатыыр хатаан таһаарар өйдүүрэ бэдээ дииллэр этэ дуунан дууна гэн

Бу кинини булар эбиппит. Кормголор диэтик да. Өлбүтэ. Өлбүтэ.
Кино кинигэлэрин инно оҕолор өттө бааллар боллоттар. Оҕолоро баар, кэргэннэ баар. Бааллар. Кинини сөйді кимне білелер? Бүдүү театрдара. Кино олоххото бахта турбуттара, оны соғайдалар куруук.
Төпүлбү театрдар кытта сыстахпын көрсөр була. Оны булаҕыт, лоҥхотун да булаҕыт, биографиятын гына көннө сөйдө билэллэрэ. Оны бу хату таата хоос өлбүт киһи.
Бииргэ үөскэ. Бу баалар тахта типика. Тахта сөйдө типика олора була баалар.
Миигин биирдэ эппитэ туохта. Оскуолатааҕы сылларбыт туһунан хаһыакка ыстатыйа толоруй. Эйгэ.
Ону устаан ыланна суруйамма ыыппытым да таһаарбатахтар. Таһаарбатылар диэн эппит.
Олдо.
Оскуола интернатынан
Бу Ксенофонтов Федот Алексеевич очону хас сыллаах болоро булуй? Отут үс түөрт. Отут үс сыллаа буола.
Ханна бу маны көрөтөҕө ди?
Бу бу бери бу.
Тоңос бу өтөрө сине. Тоңос бу өтөрө бу. А онно бу дойдулары.
Хас сыллаахка хуох болбутай?

Дьэ.
Ити ити Маарыйа сөтө билэрэ була. Киһини?
Барбын барыахтаах диин.
Кэргэним күннэ кубахтаан ардар. Кэргэним быраата. Бырааптара деп. Үкөчөм. Уонна ити биһиги ахтыбыта дьонорбуттан таһынан өссө киме тиэхэтин хөбү кини олоҥхолуун сөптөөх да курдук быычыкаайыктык да олоҥхолообутта киһи биһиэхэ наһан наада.

Хонон, хонук аҥарын хонон баран, онно ол утуйуохтарын иннинэн. Ити хас сыллардаахха буолуон сөбүй?
Түөрт уона сэнэ сыллар. Отут отутус сылларбыт түүлэрин диэн. Обуос бөҕө сылдьар. Сүүрбэччэлии отутчалыы аттаах обуос. Таһаҕас таһаҕас. Туохха Алдаҥҥа, ити Дьокуускайга Алдаҥҥа, Бодой Боҕо. Ньурбаттан, Сунтаартан, үөһэбин Кэбээйилэрин бүтүн онно араас дьон барыйт Ону дьон мустан дьэһэҥээрин истэр дуу? Тороҕор наһаа мунньустар. Ол мустан истэлэригэр ноо диэн сэргииллэр? Сэргэм.
Арааһынан уустуллар баар буолааччы. киһини интэриэһиргэтэр кэпсээннээх.
Тонон түбүкпүтүгэр туох туга диэхэтин үһү, тугу баҕарахан билбитий? Биһиканар үлэһэллэр дьоннор кырдьаҕастар. Биһиги Гавриил Колесову радиоҕа элбэхтик истиэхпитин баҕарабыт диye. Наһаа оруобуна иһи хаастаах дьонтон наһаа билээн истэллэр. Ыраас куоластаах диэн. Пластинката баар.
Аны пластинкага лайы бар булбатах эбит. Мне лайы бар бул. Бар да булбутун иһин били оонньотор тэриллэрэ уһуох. Ол иһин билигин истиэхтерин баҕараллар эбит.
Биһиги былыргы дьоннор быһыытынан ити дьоммут иһин умаклуулларын, ыйдан умаклообут дьону

Олору телевизор делиэни, киинэ делиэни билбэтэх учаастак оҕолоро. Харахпытар оҕол кэнэллэрин ойуулаан көрөбүт. Оттон бу билиҥҥи олох хаттаттан манна тэтим Борисов Тулабан эдэр ол. Юра Борисов биһинни үлэлиир. Ити уона манна бу олох хаһыга болта. Олох хасыкка умнаас типеп.

Кирилл Никифоровы манна турар. Кирилл Никифоров итини ааһыгити кинини дьэ биһи материал боото хомуйаммыт кини баар буолан хата шугай баҕай. Кини кыыһа даҕаны итинен дьарыктанар, ону биһиэхэ ити материал олох баай материал баар. Ити дьэ били хурулуака хаалан хаалбыт муҥнаахтара